Avuxeni nakambe vahlaleri na vavukeli va chanele ya Matimba Emmanuel Maluleke YouTube channel ni ri avuxeni nhlekani ri perile swi ta ya ku mi langute video leyiwani nkarhi muni um eh, ya ka siku ra namuntlha ni ya vulavula hi mhaka ya ku xana loko mamazala va lova or mamazala va vabya a hi rhangeni hi leyi Xana loko mamazala va vabya loko i ri mukon'wana i teki n'wana wa vona xana wa ya i ya va pfuxela a kamarini lava nga ta va ri kona kumbe i fike i nghena kamarini kumbe loko va ri xibedhlele wa ya exibedhlele i fika i tshama a tlhelo ka bed a wadeni kumbe loko va ri kaya kumbe va vabya va ri kwihi na ku xana wa tshunela kusuhana na vona na nhlamulo hi leyi. no a swi pfumeleleki mamazala i fane i va hlonipha until why ya why loko ku ri ke ni mamazala va vabya ivi lwa nghama kwa ye ya pfuxela mhani le kaya a va pfukanga i fika i tshama le hansi ka ximudyani leyi na papazala ivi ku ta ntsumi i rhuma ntsumi ku famba ya pfuxela mhani ku va ri yini ivi mhani va hlamula va ka a ma byeleni ku swa kha swa betera nyana yini yini na loko mi ri kwele xibedhlele swi tano swi endlisiwa swona wa ya i fika i yimanyana kwele kulenyana kwele ivi na wona n'wana or ntukulu wa mamazala a fika a va byela ku a papa va ri minjhani va ku ku fikile minjhani sweswi na loko foyini ya tifoni va i ta foyinela papa zala ku va njhani mhani va ku ha mhani swa ha famba kahle yini yini ma swi twisisa se a hi va hlonipheni vanhu valava hayi leswi hi swi vonaka masiku lama kuma ku ku mamazala na vakon'wana va tshama swin'we va cincana swin'we mabodhlele hi swo swi endlaku swi xi xintu xa hina xi lahleka ndhavuko wa hina wu lahleka hi nga cinci ndhavuko va ka hina a hi khomiseni sweswo hi ya mahlweni mama zala wa hloniphiwa munhu loyi tiva ku hi nga tshama na yena i papa zala mi tshama mi ti hlekela mi teka mahungu lama na lama swi fana na nsati wa wena nsati wa wena a nge tshami na papa wa wena a nge tshami na papa zala va bula va hlekelela swa yila hi xitsonga i fanele va hlonipha ivi loko ni ta ka timhaka ta ta ta ta nkosi hi lava mamazala va lovile Loko mamazala va lova, a wu fanelangi ku tlakula bokisi ra mamazala. Loko ku fika nkarhi va ku a hi humeseni bokisi a hi xeni hi xandlwini, a wu fanelangi ku tlakula. I fanele i yimela le kule le. A ni van'wana loko hi ya lomu nkosini ya vamamazala kon'wanini hi famba na na vaheleketi, van'wana va swi vitana vakhapi, van'wana va ku titsumi. Tsumi yo yi nga ta yi fika yi pfuneta laha loko ku ri ke ni vanhu va xota, wena a wu tlakuli. Na loko va ku i nkarhi wo ta hi ta vona ku himpela hi yena mufi loyi hi nga n'wi tisa laha hi yena. a wu tlotlombeli wena i fike i pfula matihlo languta ku hi vona mhani i swa yila mama zala va hloniphiwa hambi va ri ndzeni ka bokisi na loko u fika kwale masirheni swi tano a wu seleteli misava ni i teka foxolo ivi loko va ku nkarhi wo seletela wena hi wena gudlu na xipedi na foxolo ya setela mama zala e-e swa yila va hloniphiwa a wu tshuneli no tshunela wena i yima laya a ni ku na titsumi kasi titsumi leti hi nga na tona ti tirha yini loko hi ya le vukon'wanini na la ku i lava mati i kombela mati va ta rhuma n'wana i ta i byela n'wana ku i famba famba ni kombelela mati i va ka mati va chelela n'wana mati a tisa la na swakudya loko ne ni vhakele kule vukon'wanini kumbe fambe i ri wexe i kuma ku a ku na munhu mamazela va va ta meka sure ku va endla pulani va vitana n'wana or un'wana ka makhelwani or va vitana munhu va ku hayi ku na vakon'wani kombela mi ta mi ta lunghisela vakon'wani swakudya Va ta swi sweka mamazala swakudya le khixini kumbe le xitangeni, ivi ntsumi leyi teka swakudya yi ta ta mi nyiketa, mi hlamba mavoko mi tidyela. Hayi ku mamazala va fika va ku khizamela ne i ri mukon'wana, va fika va ku nyika swakudya. Ma ni twisisa? Se hi fanele hi meka sure ku swilo leswiwani ha swi landzelela. Mamazala wa hloniphiwa mamazala, hi n'wi hlonipha until a za a nghena sirheni. Ma swi twisisa? Se vanhu vo tala mi kuma ku hi nyazanyaza swilo. i kuma munhu a kha a hlekelela a ba xihleka na mamazana swi fana na papa wa wena na nsati wa wena ni va kumba kha va ba xihleko swilo va fanele va hloniphana i fanele i hlonipha mamazana na loko hi vhaka kwale vukon'wanini i fika yi tshamela le kule nyana leyi va rhumela ntsumi yi fika ku xaweta na wena va xa wena mi bula loko ku ri na swin'wana leyi rhuma ntsumi leyi famba byela mhani ku n'wana wa vona i ri yini yini famba byela mhani ku ha le kaya va ri yini yini na loko va tile kumbe ku sweswi van'wani va hina hi kota ku hi fika yi xanyana swakudyanyana kwale vukon'wana i fika yi paka movha gedeni i chicha grocery i yi veka laha hansi laha mama zala n'wana ta fonela mama zala a ku mhani ha va ri va veke swakudya kwala gedeni mi ya mi ya teka ivi mi teka swakudya mukon'wana va famba mukon'wana va fika va veka mali hansi xi two hundred rhanda xa codrick e va famba mi tshika swo famba mi tihlekisa hi tixaka timbi please matsonga machangani ma ka hina a hi wiseni xikhale leswo ni ku chanele yin'wana chanele yo yo tsundzuxana hi tsundzuxana swa vutomi hi nga lahli ndhavuko hi nga lahli xintu mama zala wa hloniphiwa hambi a ri bokisini please hikuva hava vona vanhu vo tala munhu tlotlotlotlo a fika a tlakula bokisi ra mama zala mi famba mi hi hlekisa hi vanhu mama zala hi n'wi hlonipha a za a fa na loko va ku nkarhi wo vona mufi a wu ya vona mufi va kona vanhu lava nga ta va vona mufi wena u tshunele u tshunela bokisi na mama tsaka hi va hlonipha vanhu lavawani va hi tswalele vavasati na hina va ka mhani hi va hlonipha vanhu lava va hi tswalele vavanuna hikuva n'wana mi kuma munhu a kha hlekelela na papazali kumbe khe hlekelela na mamazali mi ti chixa xipo na loko jinga yi holova na nsati ya lamuleka njhani hikuva loko u holova na nsati va ta ku a ah, a va n'wi hembeli a ah, n'wi n'wi vona ku phapha mikon'wana va ku dzu va fika va ku kopa hi mamazala exikarhi ka vanhu ma swi vona se a hi ringeteni ku tihloniphisa hi vo mamazala tsumbu wa mamazala a wu voni hi mukon'wana bokisi ra mamazala a ri tlakuri hi mukon'wana mukon'wana a nga cheli misava a sirheni ra mamazala loko hi ri masirheni mamazala wa hloniphiwa vanhu va ka hina danke na khesa ku va hi langute chanele ya matimba emanuel maleke youtube channel ni kombela mi subscribe mi byela lava ku nga subscribanga please na kombela mi subscribe ku hi ta kota ku endla chanele wa yi kula ku fana na chanele tin'wana ta mi tisela swo tala danke